hi kong kan chim ma cun tlawmpal te minute pathum zong ka lonh kho men zeicahtiah background history ka chim hau atunai dr roding a chim bantuk khan simla sekuphiu saran kha sir doman smith nih practice tu a tim tikah khan phasa pala pawl nih khan biatak tein an rak doh an rak doh tikah rengkun a phak cangka in tapi lung kha alotama vialte kha phun khat hnu phun khat ni khat hnu ni khat in hettia san dan pia khatika khan sir Doman Smith kha Sir Hubert Rance ni khan arak thlen Sir Hubert Rance ni khan arak thlen tikah Aung San le vei pawl phasa pala upa pawl kha cabinet ah khan rak i tel u tiah a sawm hna khatik ah khan Aung San te nih demand pathum an tuah pathum cu hihi interim government ah na kan thlen piak lai ti si pakhatnak a pahnih nak ah time pi time piu pi piu hluto vaya election kan tuah lai an ti cun a pathumnak ah kumkhat chungah lun le zi na kan pek lai ti kha an hal a al kho ve hna lo caah khan khakha london tiang a phan london a phan i 1946 december 28 December ni kul ni ah British Parliament ah an ceih. An ceih tikah atunai bantuk khan Italy nih khan anmah nawl si ko seh tlangcungmi pawl cu anmah nawl in si ko seh ti kha ti i atunai kha Dr. Dinga nih khan Stevenson nih tlangcungmi hi anmah ten um hna seh ti ati lo a thotha ka hmu lo ati sihmanhsehlaw Stevenson nih tlangcung mi hi an kanmah ten um a duh kan um kho timi zong kha a ruah a ruang cu mirang an rat lio ah hin manli nanduin cu zan khada an ting di ne tein laitlang cu kum saupi an rauh an An lak dih hnu zongah Laitlang ah Mirang ralkap an um kho lo an kir. Kanmah chief pawl kha chief uknak in uh, selei in uh, pehzul in uknak nawl kha an pek. I kharuang ah khan vai hi Laimi hi mah miphun le ram le a hum hak kho tu minung an si. Ram a daw tu mi an si. An ram chungah miphun dang kan luh tikah biatak tein a kan dotu an si caah independence in um awk an i tlak ko timi hi Stevenson nih hmuh. Cucaah cun vei ahhin uh, independence kan lak lai ahhin 1947 October 23 ahhin British Parliament ahhin atli kha wanji chau sang Churchill kha opposition si Churchill nih Kawlram hi independence kan pek hna si ahcun Kawlram chungah thisen luannak hi a dai lai lo thisen luannak i a pehzulh te lai tiah a rak chim chung i Churchill a rak chimmi hi a hman ngai zeicatiah tlangcungmi he independence kan lak ṭi si ahcun thisen luannak hi kawlram chungah a dai lai lo timi kha Churchill nih a rak hmuh cang cun Stevenson nih a rak ti rimi cu kawlhen nan um si ahcun hmailei kum hra hnu ah Pyine state chairman vialte hi state minister vialte hi se ing khong ana hman nan nei te lai lo tiah hawking a rak thok cucaah cun vei hi Stevenson hi kanmah tlang cung dang tein kan um ding hi ara kan duh piak mi si ko lai tlang hi laimi hi mirang batak ten arak do ngam tu kan si Fort uh, George George White mu khatena zong kha Victoria Cross an rak pek mi kha laitlang ral do nak as mu vawlei cung a sang bik mi tazai an rak pek mi cu lairam asi tika laimi ni zeitluk in kan ram la kan mi phun kan hum hak te mi kha fiang ten a mu cha hi hi tlangcung mi hi ra kan tan pi si cun pakhat naka at tlom palte pe chi ning la tunai kha Dr. Hre chimmi ah khan kanmah tein kawl he fon lo cun kanmah tein kan uk kho lai lo timi kha keimah cu ka pom lo Aungsan le sorry Adley le Roosevelt nih Atlantic Charter ah khan uh, agreement an neimi cu ral vialte dih hnu hin independence pek dih ding si lai independence atlak lomi cu UN Trusteeship Council nih a hruai hna lai i an i tlak tikah independence pek a si lai ti khi a si cucaah cun kanmah laimi zong hi kawl he i fon loin rak um u selaw UN nih UN Trusteeship Council tangah khan kan um lai i kan i tlak tikah independence an kan pek te lai kum som thum hrawng cu kan rau deuh lai tiah ka ruat sihmanhselaw kum som thum kan rauhmi nih khin atu i nihin Kawl Laitlang nakin an letin tampi kha kan ṭhangcho cang lai. A zei lei paoh in admin lei zong siseh, education lei zong siseh, health zong siseh, sipuazi lei zong siseh, a zei lei paoh in advantage taktak kan si cang lai timi ka chim ka duka lom. Okay, eka hin online uh, salai lung thlitum kan van som lai e Salai Lungthlitum nih khan kha kan mee kan biahalnak te kha vang kan let tuah law nangmah le hi a lai a ṭhat le ṭhat lo zong kan i van fiang deuh lo i hika hin putum hi anih hi a phone line a van ṭha deuh rua lo dah ka ti. Si. Lai ṭha cang. Eh, line ṭha cang. Chim ka duh. Ek. Ok.
Patum nih van chim ta seh, patum nih. Hello. Atu kan u a thong pa
pu zapeng sakhong a chimi kha fiang tein ke thei amasa an chimi pol kha chu fiang te ke thei ko long tiveng san ni hin kanma tein um ding kha kan dup pia ko rua timi hi khoi ka da kan fanaule hna nih rel an duh ahcun The Myths of Panglong timi Matthew Walton nih a ṭialmi ah khin a um. The Myths of Panglong timi cauk ah mu. Mah kha si i zeicahtiah cun Kawl he Kawl cu mi tam deuh an si. Cun an rak thei an rak hngal deuh. Cun aa aa hmailei ah zeidak kan si lai ti kha kha aa aa aa vei lungretheihpa dawh in a um i atu Uzepeng sakhong chimmi kha chimka tim vemi cu a si. Kha lio ah khan Independence kha rak la hlah usilaw mu anmah mirang kuat ah kan um rih lai a fiangmi cu a hnu ah khalio ah khan vawleicung nih a kalpi ni cu decolonization tiah an ti i colony kutang ah ummi luatnak kong kha a si ma caah cun UN Trust hi Sit Council ah khin a hnu ah cun a kan chiah kho tahchunhnak ah atu East Timgu zong khi kha bantuk khan an cheh i a luatnak kan hmuhmi kha a si. Mah khakha mah lamthluanpi khi kha lio ah khan cun a rak ummi kha a si decolonization colony ram i ummi hna luatnak lam khi khatikhin an rak kawlpimi hna kha si. E, pakhat cu Sian le Kachin le Chin an i tawn pinlung hlan ah ninga niruk ni sarih an i tawn lio ah khin fiangte an timi cu U Aung Sa nih a va kalmi hi pei kanmah aiawh a si lo ti khakha fiang tein khi an langhtermi ka si. Cucaah Mirang nih a dang tein Chin Hills Regulation hmang i a rak kan ukmi a si tikah khan kanmah te i um ding kha cu Stevenson nih khan a rak kan duhpiak ko timi kha cu tuanbia ah cu um. Amah belte anmah duhthimnak siseh tiah an ti tikah khan Penlung ah khan kan pale pawl kha an va kal i khatakhin min an thutmi khi a si. Mah kha cu kan pale kan mawchiat bia kha si lo, kha lio ah ṭha tein U Aung San nih uh, bia a rak kamhmi hna, hmurka a rak kamhmi hna, tampi kha a rak um i equal rights fangkhat fangkhat cio kan si lai timi biakamnak hna kha um. Secession rights uh, nan duh caan paoh na nan chuah kho timi hna zong kha um ti ah khan
Tuanbia a sau tuk cangmi sinchin ca an ṭialmi zong khi a cheu historical document pawl kan zoh tikah khin opinion le officially record historical document khi a dang i kan rel khawh a hau. Cutikah a cheu nih history an ṭial tikah anmah duh lei nih khan ṭial tawn. Mah tikah khin i fimkhur ngai a hau. Zeiruangahdah Trinidad nationality pawl kha hmunkhat ah kan um ti kha a duh hnga ti si cun amah zong cu zei ruangah ti kha khoika hmanh ah official document kan hmu kho lo. Mah tikah khan uh, analysis kan tuah i historical analysis kan tuah i kan chimmi sawsawh a si kha tam deuh tiah ka ruah. Zeiti cun tu kan chim cang bantuk khan civilization kha kan tlai tuk cang tikah Chinmi kanmah te kha tuah government bantuk in dir sal kan dir kho lai lo cu ka ti hrimhrim lo sinaten mirang pawl nih kan zoh tikah kan pawngkam India le Kawlram kar ah aumi kan si tikah miphun hmete backward miphun kan si tikah khan kan i fon tikah ram pakhat kan dirh tikah khan an dir kho deuh lai tiah a ruahnak si hnga teh keimah ruahnak sawhsawh si unless historicalness kan zoh tikah maw mah chan lio ah lampi ṭhitha kan ngei lo siang kan ngei lo zeihmanh kan ngei lo mi dirhmun kan si government system zong kha laimi vialte man kha chin government timi kha centralized system in uh, political system zong zeiman kha kan ngei huahal lomi dirhmun kan kan rak si tikah mah ruang khan kan um ti kha kan ca kan him deuh lai timi kha a ruahnak a si hnga tiah keimah Ka ruahnak sawhsawh analysis ka tuah tikah ka chim duhmi si tlawmpal ten ka lung.
Doctor Roding. Uh, mitu kan chim bantuk khan uh, Stevenson hi Second World War hlan ah cun DC Zipeng a rak si ko. Cu mi hnu ah Seku Pyusimang king in Thawngku Ali ze chau 1946 ah kami Frontier Area kan timi kha Kachin, Kachin le Federated Shan State kha Frontier Area Administration, FAA, tiin an kommi a si. Thawngkua li zei chap khan. Khami ah khan director a ṭuan ding in Stevenson kha an, an chiahmi a si. Khakha FAA, khami ram pathum director kha zei reng dah a si ti kha Commissioner renghnak a sang maw ti kha theih fiang a si lo. Cun a fiangmi cu Stevenson cu a suya win ṭhan si. A suya win ṭhan zei director a si zongah zei zei commissioner a si zongah Mirang a cozah kut tang i win ṭhan a si i Mirang a cozah i policy kha a kalpitu a si. Cucaah mitu ka chimmi kha kan nolh duhmi cu Tarhongkue Lizechao January ah Pinlung Conference kha Pinlung Conference hmanh a si lo khi Yinci hmuh lei ah piah puai ti khin Chinmi zong cu pathum pum zamang Pu Hlur Hmung, Pu Kio Mang te an kal maw? Khami a tuahmi le 47 Pinlung Nila khan a tuahmi kan zoh tikah khatlei ahcun self determination kha Atlantic Charter i pekmi a si. Thawngkaw Elizabeth nih United Nations Declaration a zong a telmi a si. Khami ruangah khan khatlei ah cun tlangparmi te hna kha an zumhnak, an duhnak halnak puai a si ti a si. Asinain Ministerial Burma le Frontier Area kha pu pawng khawhnak ding bridge kha Mirang pawl nih an tuah lengmang ti kha cu a fiang ko tiin ka not lut. Okay, kan i lawm.